Gwefan oedd meddwl-data gwreiddiol sy'n deud bod o'n fwy o fudiad erbyn hyn i ddweud y gwir, dwi'n meddwl bod ni'n gwneud mwy na na jyst rhedeg y wefan os dwi'n deg ddeud. Yym mae'n wefan sydd yym yn bodoli er mwyn llenwi'r bwlch mewn ffordd yn yn yr diffyg adnoddau yym oedd 'na ar gael yn Gymraeg. Yym diffyg t'o' gwybodaeth ond hefyd cyfraniade, cyfraniade pobl eraill yym oedd ar gael yym i i fynd i ddarllen am amdan iechyd meddwl a gwahanol gyflyriaeth dwi'n meddwl. Yym dwi'n meddwl oedden ni'n ffeindio bod yr yym wybodaeth yn patchy. Yym rhywfaint o wybodaeth Cymraeg ar wefan un elusen, rhywfaint o wybodaeth Cymraeg ar un arall, ond o rai chwilio lot i tibod i i ffeindio'r yym wybodaeth yma 'lly. Yym felly wnaethon ni drio dod â be oedd ar gael ynghyd yym a wedyn llenwi'r bylchau yym ac adeiladu ar hynny drwy

Yym, Oedd rhai o nhw'n sefyll Oedd, oedd, oedd, oedd y ddau yn teimlo yn eitha cry, yy, wel, gry iawn am, am faterion iechyd meddwl. Um, y ddau yn teimlo'n gry iawn hefyd am faterion iaith Gymraeg. Um, a mae'n debyg, mi oedd na fwlch, mi oedd na alw. Um, oedden nhw'n teimlo bod trafod yn ofnadwy o bwysig a bod cael lle i droi at fo i allu darllen profiadau a, a sylweddoli bod ti ddim yn hynny'n hun um, yn eithriadol o bwysig, ond bod o mor bwysig gallu gwneud hynny'n dy famiaith, dwi'n lle. Um, a

i gyfer chwbl sut ma' weithie ma'n hawdd i pawb ddeud o ma' rhaid i hyn newid ma' angen i rywun neud rwbeth a hyn t'wod yym felly neth nethon ni jyst penderfynu bo ni jyst yn cymyd o felly ie dyna fo rili stori ti a fo. Diolch i ti Sophie. Mae'n braf yym bod pobl fel chi ar hyd y lle yma yn gwneud pethe fele ar y rhanni, diolch yn ofnadwy. Dwi'n mynd Sti yym wedyn? Wel yym ma' 'na sawl rheswm pam, a deud y gwir. Yy o't ti'n sôn ar y cychwyn am yr ymgyrch Amser i Newid. Nifer o o o gyrff a mudiade iechyd meddwl 'di dod at ei gilydd i i redeg ymgyrch i annog bobol i siarad yn agored am yy iechyd meddwl. Ac yy mi o'n i fel Aelod Cynulliad wedi bod mewn digwyddiade lle o'n nhw'n lawnsio ymgyrchoedd, lle o'n nhw'n trio hyrwyddo, ac wrth gwrs o'n i'n gwbod y stori'n hun. Yym, ac o'n i yn teimlo, wel, mae gynna i stori i'w ddweud, a, a dwi fan hyn yn cefnogi'r ymgyrch, ond eto dwi ddim yn gwneud yr hyn mae ymgyrch, mae'r ymgyrch yn gofyn i bobl ei wneud, ac felly o'n i yn teimlo braidd yn rhagrithiol ar un lefel. Um, a mi ddoth na bwynt le mi nes i ddeud wrthyn nhw yn y digwyddiad, un o'r digwyddiadau yma, bod gen i uh, brofiad o, o iselder ysbryd a phroblemau iechyd meddwl, ac hynny yw, os yn, os fysen ni'n gallu helpu mewn unrhyw ffordd, fysen ni'n barod iawn i wneud o ran hyrwyddo'r ymgyrch. A, a digwydd bod, oedd yna dri aelod cynulliad arall wedi cael sgyrsiau tebyg iawn gyda nhw. Uh, digwydd bod, uh, y pedwar ohono ni o bleidiau gwleidyddol gwahanol yn y cynulliad, um, dau, uh, yeah, tri, wel, Ken Skates, finne, Eluned Parrott a David Melding, pedwar aelod. Ac mi wawriodd hi arnon ni, wel, ma, allwn ni gynnal dadl hefyd yn y Senedd, allwn ni wneud rhywbeth fel hyn, allwn ni pedwar ohonon ni siarad o'n profiad yn y Siambr, dweud ein stori, gan bod y pedwar ohonon ni 'di deud bod ni'n awyddus i wneud hynny, yym, a, a bod yn rhan go iawn o'r ymgyrch yma i i drio gwneud gwahaniaeth, a dyna ddigwyddodd. A, a wnes i fyth ddychmygu, wrth gwrs, fyse hynny'n arwain at be arweiniodd ato fo, o safbwynt yym y y gwrs sylw a'r holl, yym, Gofiodd hynny i'r ymgyrch a- ar un lefel, wrth gwrs. Yym, felly dyna un rheswm pam. Yym, ond mi oedd 'na reswm arall hefyd, lawer mwy personol i mi, oherwydd dwi yn teimlo, po fwya dwi'n siarad am y mhrofiad i o, o, o fod yn ymrafel â iechyd meddwl, po gryfa ydy ngafel i ar y cyfrwng. O'n i wedi deud yn yr, yn yr fan yna mod i wedi gwella. Wel, ydw, dwi wedi gwella, ond pawb yn cael dyddiau da a dyddiau drwg. Y, y, y gwirionedd yw bod gen i fwy o afel ar y cyflwr nawr nag erioed, a bob tro dwi'n gwneud rhywbeth cyhoeddus, dwi'n teimlo, ch'mod, yy, bo' fi'n cael mwy o oruchafiaeth ar y cyflwr, a ma' fi sy'n gallu, yym, dictetio, i radde, be' dwi'n deimlo, be' dwi'n feddwl, a, yym, sut dwi'n dygymod ar ar cyflwr. Yym, felly, y y y y profiad yna o wella, o'dd e'n ran o'r profiad o wella, a mae'n dal i fod, ma' hwn heddi, ch'mod, yn yn 'y nghyfhau, a dwi wir yn teimlo bod e'n 'y nghyfhau. Yym, felly mae 'na sawl rheswm pam. Yym, ac oedd yr amseru, wrth gwrs, o'n i yn ymwybodol bod rhywun yn llygad y cyhoedd a mae 'na gyfrifoldeb yn dod gyda hynny hefyd i i sefyll fyny weithiau a, chimod, dweud y stori. Yy, felly oedd popeth wedi dod at ei gilydd i bob pwrpas ac yym, ac o'n i'n teimlo mai dyna oedd y peth iawn i wneud. O ran yr ymateb, wel, hynny yw, Fel fydden ni'n tybio, mae llawer o bobl sydd yn siarad am eu profiad nhw wedi ffindio, chi'n gwybod, mae rhywun yn cael ofn cyn gwneud, yn sicr oherwydd y bobl oedd yn agos i fi oedd ddim yn gwybod, i fod yn wir, am be o'n i wedi bod trwyddo fe. O'n i'm eisiau brifo nhw, fel o'n i'n gweud yn y sgrip yna. O'n i'm eisiau iddyn nhw deimlo'n euog, ond o'n i eisiau iddyn nhw ddeall mod i wedi dod allan o'r ochr arall yn berson cryfach. Yn berson fyse mewn gwell sefyllfa i ddelio â hyn, am ba bynnag hyd mae rhaid i rywun fyw gyda hyn, a am mod i mewn lle da. Felly, mi oedd bobl yn diolch i fi wrth gwrs, chimod, am am ddweud be oedd gynna' i ddweud, ond o'n i'n teimlo hefyd y y brawdgarwch a'r cyfeillgarwch a'r cariad yna gan bobl, A'r braw mwya ges i oedd faint o bobl nath fynnu ata i, a fysen i byth wedi dychmygu, oedd yn dweud, diolch i ti am wneud be wyt ti wedi wneud, mae yna nifer ohonon ni wedi bod trwy'r un profiad. Ch'mod? Reit, wel diolch am weud. Ch'mod? A, a, a dwi yn gobeithio bod rhai o'r rheini falle wedi gweud hynny am y tro cynta'. Yym, a os ydi hynny wedi gallu cyfrannu at gael y drafodaeth yma, yn enwedig ymhlith dynion, Chimod, yym, a, a, a ma' raid bod yn onest, mae'n debyg mae dyna un o'r rhesymau pam o'n i ddim yn rannu e gyda'n rhieni a, a gyda a ffrindiau a chyfeillion a theulu. Dyw e ddim yn beth macho iawn yndyw e, chimod, hynny yw, mae cymdeithas yn disgwylion i fod yn ffigyrau cryf, cadarn, chimod, yr, yr, yr stereoteip traddodiadol, wel, nonsens rhywun yw hynna, ni'n bodau dynol i ni gyd, ni'n cael dyddiau da, ni'n cael dyddiau drwg, i ni chwerthin, i ni crio, chimod, dyna yw realiti bywyd. Um, a, a wedyn o'n i jyst yn teimlo hefyd falle bod gynna i gyfraniad yn brysur. Yn amlwg, mae unrhyw berson sydd yn byw hefo anhwylder iechyd meddwl yn arbenigwr um, ar eu cyflwr eu hunain, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig o ran therapi, bod ni'n garfod derbyn mae ni yn mae gwrando di'r lle ni yn y lle cynta i fod yn gwybod sut mae'r unigolyn sydd o'n blaenau ni yn teimlo. Um, ond o ran y llyfr, o'n i'n teimlo bod o yn hynod bwysig bod pobl yn cael y ffeithiau Hynny ydi bod rhein yn gyflyrau sy'n cael eu cydnabod a'u hadnabod yym ar draws y byd, nid dim ond yma yng Nghymru neu ym Mhrydain, yym ond yn gyflyrau lle 'den ni'n gallu gweld symptomau sydd yn gyffredin. A mae hynny o ran datblygu yy ffyrdd o yym o ddatblygu y ddenaethau a thriniaethau yn hynod o bwysig bod gennym ni y gallu i drafod be ydi'r cyflyrau gwahanol. Ond o ddeud hynny, wrth gwrs, mae yna nifer o'r cyflyrau sydd hefo pethau yn hynod o debyg yn nhw, a felly mae angen weithiau bod yn hynod o ofalus bod ni ddim jyst yn rhoi label ar rhywun, ond bod ni yn rhoi y label o fewn cyd-destun. Felly mae wastad o'n, o'n ochr i fel therapydd, mae edrych ar rywun um, yn holistaidd, hynny ydi, be di'r cyd-destun, pam bod y person yma, yr unigolyn yma, hefo'r traddodion yma ar yr adeg yma. Ac yn bwysicach wedyn, sut fedrwn ni fynd ati i helpu adfer. A dylwn i ddeud bod Hywel wedi cyfrannu cerdd yym tuag at y gyfrol yma. Yym pa mor anodd oedd o i ti i ysgrifennu, neu falle oedd o'n hawdd, fatha cartha- catharsis? Achos dwi'n gwybod i fi oedd o ddim yn hawdd, oedd o'n gythreulig o anodd, ond sut oedd dy brofiad di?

Yy o dan Alan sôn am yym iselder yy ar ôl geni yym ac yn syth ar ôl yym yy geni yy Lleucu plentyn cynta o'dd 'na lifogydd yy mawr yn Nhal-y-bont felly dyna'r cefndir i yy i'r gerdd yma felly allai dda- allai ddarllen hon falle. Yym llifogydd. Cyrhaeddodd ac er rhoddi dy ofal er dyfod ohoni ei gwên er ei heulwen hi glaw ynot fu goleuni. Gwyll o fwg a llifogydd a fwriwyd dros fori a threfydd, dŵr di-aros y ffosydd yn codi, codi o'r cudd. Y lôn o'r galon ar gau, heolydd yr haul o dan warchae, erydiad trwy dyrydau o hyd, a'r bont yn gwanhau. Ond disgyn, disgyn ar dŵr, fesul dydd, fesul dafn o dderddwr, nes daw haul i leddfu'r stŵr ar ei hyd yn waredwr. O foddi, rhaid cyfaddef ar y sgiw ac ar sgwâr y pentref, nes bod gwaddod y goddef yn dwyn gwraidd i goeden gref. Felly, Mae hwnna'n dipyn o gwestiwn i, i, i gloi arni, dweud y gwir. Um, mi o'n i'n aelod o'r Pwyllgor Plant Pobl Ifanc ac Addysg yn y Cynulliad, nath uh, wneud ymchwiliad fewn i wasanaethau uh, iechyd meddwl i blant pobl ifanc uh, yng Nghymru. Um, a fel o'ch mae'n atgoffa i'n gynharach, mae'n trefnu felly gwerydd adroddiad gan bwyllgor o'r cynulliad ar y pwnc yna o hwnnw. Um, mae adroddiadau o'r fath yn gwneud argymhellion clir y Llywodraeth a mae'n ddyletswydd ar y Llywodraeth i ymateb i bob un ohonyn nhw i dderbyn yr argymhelliad

Os nad ych chi'n dal y cyflwr yn gynnar ac yn rhoi y sgilie i bobl ifanc i allu dygymod â rhai o'r profiadau maen nhw'n mynd drwyddyn nhw ac i adnabod y teimladau ac i reoli falle y y y y y sefyllfaoedd lle mae iechyd meddwl yn yn datblygu i fod y yn broblem, yna wrth gwrs ry'n ni'n gwybod bod yr oblygiadau i'r unigolion, i'r gwasanaeth iechyd, i'w canlyniadau bywyd nhw o safbwynt y swyddi yn y dyfodol ac i bwrs y wlad os hyd yn oes mai dyna'r iaith chi'n siarad. Chimod, yn, yn, yn eithriadol, felly mae buddsoddi y rhan blaid yn bwysig iawn oherwydd mae e, chimod, yn mynd i arbed llawer iawn o broblemau a chafferthion a diflaston a chost yn y, yn y pen draw. Felly, mae, mae angen mwy o ddarpariaeth o fewn yr ysgolion. Mi welon ni un ysgol y Mae Colwy, lle, uh, ysgol gynradd, lle nhw'n defnyddio mindfulness, meddwl rhan. Ond oedd e'n wych, ch'mod, oedd y plant yn dod mewn ar ôl chware, o'n nhw fel dosbarth yn gwneud rhyw funud neu ddau o o mindfulness a wedyn o'n nhw'n barod am eu gwers. O'n nhw, ch'mod, yn sôn am sut oedd gwahanol ranne'r ymennydd yn ymateb i wahanol ranne y wahanol sefyllfaoedd a chdi'n jyst yn teimlo bod yr unigolion yn mynd 'na wedi ymbweru i adnabod teimlade ac i adnabod yy sut o'dd gallu rheoli i i ymateb a i gofyn nhw pan oedden ni'n codi ac yn y blaen ac o'n nhw'n yn yn cefnogi'n gilydd ond o'dd y diwylliant yna yn wendidog a mae eisiau math yna o ddarpariaeth ar draws y gwasanaeth yym addysg ag ysgolion a cholegau a a a gweithleoedd hefyd ch'mod yym un elfen fechan yw honno yym ond mae yna gost i hyn wrth gwrs ac yn y cyfnod yma o lygdra i ni gwybod ble i ni sefyll o ran gallu llywodraeth a gallu'r cynghorau

Yym yn y gwahaniaethu rhwng y ddau. Yym ma' wirioneddol angen cefnogi oherwydd ma' plant sydd yn byw hefo rhieni sydd hefo probleme cyffurie neu probleme alcohol neu brobleme iselder neu orbryder yn cael ei effeithio'n uniongyrchol. a maen nhw wedyn yn mynd i gael trafferthio eu hunain yn aml iawn, ynte oherwydd bod nhw'n dod yn ofalwyr i fi ac felly angen cefnogaeth, neu oherwydd bod nhw hefyd yn datblygu yr un un math o ymateb i sefyllfaoedd anodd ac felly yn cael hi'n anodd i ymdopi. Felly mae'r gwaith mewn ysgolion sydd angen ei wneud o ran yym hybu dygnwch a gwydnwch plant a phobl ifanc yn sicr yn hynod, hynod o bwysig. ond mae rhaid iddo gael ei wneud ar y cyd bod yym rhieni yn gallu cael gwasanaethau drwy'r gwasanaeth iechyd yym ar gyfer yym i helpu teuluoedd i fod yn gallu yym gweithredu yn effeithiol. Diolch Mair, a be, be am dyna, um, dyna ti, Hywel, sut fysa ti'n licio gweld pethau'n symud ymlaen rwan? Wel ie, byddwn ni'n ategu popeth sy'n cael ei weud hyd yn hyn. Um, dwi'n meddwl un peth sydd wedi taro fi i'r dros y mynyddoedd diwethaf ni. Yym, mae gymaint o wahanol fathau o ddarpariaeth yn does. A dwi'n meddwl, wrth gwrs, bod hwnna'n adlewyrchu yr um, amrywiaeth o, o gyflyroedd ac yn y blaen sy'n sy gael a falle bod hwnna'n yn anorfod falle. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n un peth sy'n gwneud hi'n anodd weithiau, yw bod hwnna'n gymaint o wahanol

i ddechrau profi anawsterau 'lly. Yy mi nathon ni weithio efo nhw er mwyn addasu hwnna i'r Gymraeg gan bo' 'na ddim byd ar ga'l yng Nghymru yym a 'dan ni bellach wedi dosbarthu'r pecyn yna i bob un yym ysgol Cymraeg a dwyieithog ar hyd y wlad yym a dwi dwi'n gwbo bo' seren nhw wedi derbyn o a wedyn yn yn bwriadu dechre defnyddio fo yn mis Medi felly dwi'n 'dan ni dal i t'od i ga'l clywed yym

Yym mae cael gwasanaeth drwy ail iaith yn wasanaeth i wrradd. Yym dydy o ddim yn dydy o ddim yn yn luxury mae o'n angenrhaid. Yym a dwi'n gwybod o brofiad yym o dderbyn cwnsela yy gen siaradwr sydd ddim yn siarad Cymraeg, yy siarad Saesneg 'lly a cwnsela yn Gymraeg. Dwi'n gwybod y gwahaniaeth fy hun. Yym a dwi'n meddwl am y rheini sydd efo profiad fwy dwys na unrhyw beth dwi erioed 'di brofi fedra i'm dychmygu yym nhw'n trio mewn ail iaith, yn enwedig os gen ti brofiadau traumatic ti angen siarad amdanyn nhw, profiadau sydd wedi digwydd yn dy famiaith di, dwyt ti ddim yn gallu cyfieithu hwnna i gyd yn dy ben a cael drosodd yn union beth ti isio. Um, felly beth sy'n digwydd ydy ti'n ti canolbwyntio gymaint ar sut dwyt ti'n deud hyn yn Saesneg nes ti ddim yn ymlacio'n iawn i allu gadael popeth allan a cael y gorau allan o'r therapi um, yn gryno felly. Um, felly dwi'n meddwl symud ymlaen, mae ma Nid yn unig mae angen cynyddu gwasanaeth, ond mae angen cynyddu gwasanaeth sydd yn addas um, i'r unigolyn sy'n ei dderbyn o, boed hynny'n ymwneud efo iaith neu'r math o therapi neu beth bynnag. Tyd, mae angen lot mwy o ffocws, dwi'n meddwl, ar be mae'r unigolyn penodol yna i angen. Um, dydy hi ddim yn one size fits all, na ddim. So, ia, yeah, dyna beth dwi'n meddwl, sy'n ni'n uh,